F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Konverzazzjoni bdiet, eh? Vera? Kejn, ġa bdejna niddiskutu naqraw u ġejna bdejna nitolbu l-pariri. Għax Ovvjament ħa nitkellmu dwar l-lob tal-azzard, però naħseb bħali hemm ħafna nies hemm barra illi jaqbduhom vizzji illi Per eżempju, jina ġili għattanka hawnhekk għandi għandi krejz nilab ir-roma tal-ramika. Ġifir da għajjina mejta fis-sodda jnejja qed jingħalqu qishom bix-xater u narġa' niftaħ ix-xater biex nilab għax tant. Ma fi, ma tqumx flus, ma ntix qed t- Yes. t- t- tilgħab xejn, però xort hija addiction, jiġifieri nammetti għax tant nkun nixtieq li nilgħabha, hawn min jgħidlek nintefa' noqgħod nagħmel farming, hawn min jgħidlek Jew nintefa' social media scrolling, eh, sakemm Ġifieri, torqod. Dik Yes. ukoll hija naħseb ehm, Eh, jekk. ma taqax forsi daqshekk. It is gaming imma without money. Ara, jekk ma tkunx tista' torqod mingħajrha, jekk ma tkunx tista' taħdem normali mingħajr ċertu logħbiet, eħe tista' tgħid li qed jinfluwenzawlek ir-rutina tal-ħajja tiegħek u, eħe, tista' tgħid li. huwa vizzju wkoll. Vizzju li forsi mhux qed iniggżek finanzjarjament. Għalhekk ma jidħlux daqshekk problemi naħseb. Eħe, imma xi kultant in the long run tkun qed taffettwak dik il-ħarira Mentalment għaliex, għaliex qed ngħid hekk għax jiena naħseb li ikun aħjar li jsiru l-ħdax nofs il Eħe, u torqod u miflok. Għajnejk u tagħmel dawk it-tmien sigħat wieqda. Nisma' b'każijiet ukoll fejn persuni l-istess għal xi raġun jew ieħor ma jkunux jistgħu jorqdu u they binge watch sensiliet, series jew films. Hemm mod Tara episode u tagħlaq kif jgħidu x-shutters. U hemm mod fejn tagħmel sas-sagħtejn, sat-tlieta ta' filgħodu, tispiċċa torqod siegħa, sagħtejn u terġa' tqum. Ġieli r-Rocca irrikorrew persuni għall-għajnuna f'dan il-qasam iktar milli għax il-problema hija tal-flus? Le, mbagħad jiġi vizzju. Le, ara, l-Ingliż jgħidlek everyone is an addict, ġieli qed ta' intu wkoll u għandek raġun. Hawn min hu addict għas-social media, hawn min hu addict għas-sensilijiet, hawn min hu addict għax-shopping, hawn min hu addict għax-xogħol, hawn min hu addict għall-istudju. Jiena naħseb li importanti ħafna li Din ma nitgħallmuhiex l-iskola, Steph, u llum il-ġurnata naħseb tajjeb li niftħu daqsxejn għajnejna. Importanti li jkun hemm bilanċ. Kif issib bilanċ? Mgħallmin li ngħixu f'bilanċ, mgħallmin li nsibu daqsxejn dik il-paċi interjuri, Illum il-ġurnata kważi kważi naħseb tiswa l-flus. Kemm tisma' nies jgħidulek, nixtieq insib daqsxejn paċi, nixtieq noqgħod daqsxejn għall-kwiet, nixtieq nitbissem, nixtieq nerġa' nibda nidħak. Għax għadda ħafna snin mingħajr ma Taf x'int tidħak bid-dmugħ. Saret iktar rari u naħseb. Eħe, daħlu t-teknoloġija ġabet magħha l-ħajja magħġla, it-teknoloġija ġabet magħha ħafna kumditajiet Imma għandna nagħfsu daqsxejn il-break. Intellgħu naqal handbrake jekk il-ħajja tagħna qiegħda ddur ma' dak l-apparat teknoloġiku, għaliex ma nagħmlux siegħa mingħajru fil-ġurnata? Kapaċi nagħmlu siegħa mingħajru fil-ġurnata? Ħeqq mistoqsija. Ħalli ngħid ma nafx. Skont il-ġenerazzjoni, skont il-ġenerazzjoni, naħseb iktar kemm ġenerazzjoni l-kbira net, ma naħsibx li għandhom dik il-bżonn daqshekk. Meħed, dan huwa suġġett kemm xejn antipatku u anke sensittiv. Fejn aħna trabbejna mingħajr apparat teknoloġiku u forsi kif kif ilħaqna t-teens tagħna jew inkella l-adulthood tagħna ġie introdott l-apparat teknoloġiku. Illum il-ġurnata t-tfal tagħna trabbew, twieldu fl-apparat teknoloġiku allura kif iħarsu huma l-lingwaġġ li huma jużaw aħna ma nifhmuhx sfortunatament u Tajjeb li nfittxu u li ninformaw ruħna, it-tfal tagħna ċertu lingwaġġ għaliex qed jużawh? X'qegħdin jaraw? Ma' min qed jitkellmu? Hemm każijiet ta' cyberbullying fin-nofs? It-tfal tagħna kapaċi jirrikonoxxuh cyberbullying? Or they go with the flow, kif jgħidu? U jekk ikunu għaddejjin minn cyberbullying, jafu lil min iridu jirrapurtaw? Hi faċli, Stef, li nagħtu l-apparat teknoloġiku lit-tfal tagħna biex noqogħdu siegħa għall-kwiet. Mhux hekk hu. Jiena, jiena hekk kont ngħid, kont ngħid il-babysitter, ħa nt, it-tijul, niftakar kont nġorru miegħi programm mit-tifel dak iż-żmien u ntih il-tablet biex joqgħod kwiet il-babysitter. Iva, u. Il-kumdità hija dik li hi. Ħa nsemmi terminu żgħir, instant gratification. Mela inti dak li tixtieq tara rajtu mill-ewwel. U tmur għal xi ħaġa oħra. At a split second. Tqalleb social media scrolling u qisek ma tafx int qatt m'inti kuntenta, qatt m'int kuntent. u dawn ikollna ikollna riperkussjonijiet mentali żgħar kemm huma żgħar li maż-żmien kif għedtlek fil-bidu jibda jammonta u ssib ħafna persuni, nerġa' nirrepeti, sfortunatament, li eħe tilfu l-kuntentizza maż-żmien. Jippruvaw iġibuha bit-teknoloġija, bil-posts, bil-likes, bil-follows, U aktar ma jkollok like, xi kultant il-likes ma jtukx il-kuntentizza. Biex anka nidħlu iktar il-rwol tagħkom bħala Responsible Gaming Foundation. Għadek kif għedt inti stess, kulħadd huwa addict. Però meta ħa nirrealizzaw li dak l-addict li qed imiss mal-logħob allura kif jiddimostra, kif juri li għandu verament problema. Yes, kif naqilbu għal-lob tal-azzard kemm online u kemm land based, land based f'kasino online fuq il-websites ta' operaturi tal-lob liċenzjati Malta. Il-lob tal-azzard, il-vizzju, l-eċċessività, ftit li xejn għandha riperkussjonijiet fiżiċi, kif dejjem nirrepeti. Imma r-riperkussjonijiet emozzjonali, mentali huma ħafna. Għandek eżempju preokkupazzjoni esaġerata ta' ġukatur li kull meta jilgħab idaħħal f'moħħu preokkupazzjoni li se jitlef, li se jitlef. Din il-preokkupazzjoni twassal għal ansjetà eċċessiva, għal dwejjaq, għal depressjoni. u sadanittant xorta jibqa' jilgħab bil-ħsieb li. Għax dejjem il-moħħ jgħidlek forsi nerba' ħu din darba. Bil-ħsieb li bil-ħsieb fażull ħanejtek li qed jikkontrolla l-istrateġija tal-logħba hemm hawn ħafna ssib min jgħidlek jiena tant lgħabt li naf f'liema ħin, f'liema numru, kif u x'fatt tagħmel da kulħadd jaf li it's completely random. Barra l-preokkupazzjoni għandek sfortunatament l-aljenazzjoni. Inti qed tilgħab ta' sikwit sadanittant qed taljena ruħek mill-ħajja reali. Mill-ħajja tax-xogħol. Qed taljena ruħek mill-ħajja tal-familja tiegħek. Mir-responsabiltajiet. Mir-responsabiltajiet, proset. Dik il-ħolma għall-famuża rebħa sfortunatament iddaħħal lill-ġukatur f'ħolma li qatt ma ssir realtà. U meta jidħol f'dik il-fażi ġukatur, f'dik il-fażi ta' patoloġija, it-triq ta' responsabilità tintilef kompletament. Il-ġukatur ma jibqax responsabbli. U tajjeb li l-ġukatur jirrealizza f'dak il-mument li, oj, jiena ninsab f'saram u għandi bżonn is-sapport. Illum il-ġurnata il-ġukaturi jidħlu f'saram finanzjarju, jidħlu f'azzjonijiet illegali bħal bħal l-użura pereżempju, ġieli semmejnieha, hija pjaga soċjali. Imma mhux biss. Jiena kull meta nattendi intervisti bħal dawn, Stef, nipprova nwassal il-messaġġ li l-persuni hemm barra huma bnedmin tad-demm u l-laħam, kulħadd huwa bniedem tad-demm u l-laħam u kulħadd jiżbalja. Is-sapport qiegħed hemm, trid tkun kuraġġuż biżżejjed biex mhux biss taħseb fik imma taħseb fil-persuni tal-madwar tiegħek u hemmhekk trid tagħmel dak il-kuraġġ biex tfittex is-sapport. Din nisimgħu xi ħadd li jkun anke forsi nkunu qegħdin naraw xi film u jgħidlek nitkellem fuq l-alkoħol li jkunu addict għall-alkoħol u jgħidulek once an addict anke jekk ikunu għamlu l-programm u mhm. ġew riabilitati, always an addict. Totta l-lob tal-azzard ukoll dik iva u naħseb għax kwalinkwe addiction. Ara, il-twieq għall-irkupru mhix faċli meta ngħidu once an addict always an addict qisna qegħdin nittimbraw persuna vvizzjata l-għomru. U jiena dik ma nħobbx ma nħobbx nagħmilha. L-importanti li meta persuna jibda jfittex is-sapport dak ifisser li jkun ammetta li qiegħed f'saram li għandu vizzju u dik l-attività qiegħda tinfluwenzalu b'xi mod jew ieħor l-andament finanzjarju ta' ħajtu, l-andament mentali ta' ħajtu. Il-persuna vvizzjata għandha tingħata is-sapport, jekk tfittixha, u m'għandhiex bl-ebda mod tiġi ttimbrata, f'liema sens qed nitkellem? Nisimgħu b'każijiet fejn il-ġukatur jiġi, l-ivvizzjat jiġi ttimbrat minn ġewwa l-familja stess. Naqtgħu l-kuntatt kompletament mill-ivvizzjat għat-tfal tiegħu. nitfgħuh kompletament f'dell l-ikrah għal kull ħaġa li jagħmel. Meta m'għandux ikun hekk. Għax tkompli tagħaksu u mbagħad. Di, tkompli tagħaksu u flok qiegħed tissapportjah, qiegħed tagħmillu ħajtu aktar diffiċli fil-triq fil-perkors tiegħu għall-irkupru. Kane, sakemm qed nitkellmu qegħdin jidhru n-numri, għandek il-website, hemm il-linja ta' sapport, il-1777, il-ħsieb hu li meta nagħmlu dal-konverżazzjonijiet aħna ovvjament inwasslu l-messaġġ li hemm l-għajnuna, kif qalilna Kane, u allura min jaħseb li jista' jibbenefika minn din l-għajnuna b'xejn, agħmlu kuntatt, hemm diversi, u hemm tim sħiħ ta' nies, tim ħolistiku li jista' jagħti l-għajnuna tiegħu. Grazzi dejjem Kane. Grazzi lilek Stef. Il-bqija tal-ġurnata tajba. Lilek. Nerġgħu mor niffaċċjaw ix-xita. Ekku. Ekku, ma nafx waqfitx ta' tant imma niddu. Niffaċċjaw il-mewġ tal-ħajja. Ekku, dik dejjem u jekk naqrek u naqrek naqal fuq naqal isfel kif dejjem ikun. Ekku.